Loko u tsakela ku va u endla vunavetiso eka Dilolostro YouTube channel, u nga va u karhi u lava ku navetisa xibindzwana, ntirho wa tigigi kumbe ku promoteriwa vunanga bya wena. Tihlanganise na hina eka xiyenge xa mabulo xa Facebook u hi hlamula eka inbox. Vito ra hina eka xiyenge xa mabulo xa Facebook. I Dilo Nostro Channel. Vunavetiso eka chanel ya hina i bya ntsengo lowu nga hluriwiki. Dilo Nostro YouTube Channel lani hi le xigodini. Hi ndlela yaleyo ha mi amukela eka Dilo Nostro Channel. Dr Joe Shirimani xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga tlhelo muhumelerisi va ta va va karhi va xiximiwa tanihi nhenha ya vunanga bya Xitsonga eka masagwadi lama ma nga thyiwa leswaku ri Lipopo Legends Award lama ma nga kunguhatiwa leswaku ma ta khomeliwa ePulukwane eRanch Hotel hi siku ra vuntlhanu ra Hukuri lembe ra 2022 se tin'wanyana ta tinhenha leti va nga ta xiximiwa eka siku leri fanaka ti katsa Max Mujapilo loyi a nga mutsari wa tibuku tlhelo muhaxi eka Thovela FM, Elsira Salanavo, loyi a ri mutlangi wa switori eka xitori xa Mbango naswona a tiveka hi vito ra Vamukondeleli. Yin'wanyana ya tinhenha i Siputla Sibogadi, loyi a tiveka tani hi ximunhuhatwa xa Kenneth Mashaba eka xitori xa ka thelevhixini xa Generations. Kasi yin'wanyana na yena i Obed Baloyi loyi a tivekaka tani hi mutlangi wa switori eka switori swa ka thelevhixini. U tiveka swinene hi vito ra Tsutsuma. Eka xitori xa Misava, Giyani Land of Blood, a tiveka hi ximunhuhatwa xa Hlengani. Kasi yin'wana nhenha i Yvonne Chaka Chaka loyi a nga muyimbeleri tlhelo mutlangi wa switori naswona eka xitori xa Misava, Giyani Land of Blood a tiveka hi ximunhuhatwa xa Gladys Mudau. naswona a ri sati wa Richard Mudau. Se Doctor Joe Shirimani va wela ka tin'wana ta tinhenha leti nga ta xiximiwa hi siku leri fanaka ku nga siku ra vuntlhanu ra Hukuri lembe ra 2022 hi sagwadi ra tinhenha ta le xifundzheni xa Limpopo. Doctor Joe Shirimani va xiximiwa hikokwalaho ka xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya Xitsonga. loko ho languta dr joe shermani va tlange xiavi xikulu ka vunanga bya xitsonga ku va va cinca vunanga bya xitsonga loko ho lava ku hlaya swiyimbeleri leswi va nga tirha na swona swi tele swinene swiyimbeleri leswi va nga tirha na swona swi tlhele swi fika swi va na ndhuma swinene va fika va tiveka swiyimbeleri swa ku fana na va ester m swiyimbeleri swa ku fana na va penipeni swiyimbeleri swa ku fana na va Benny Mayengani swiyimbeleri swa ku fana na va Prince Rhangani Psychology Khombo Xirimani K_K Xirimani Mapele Mister Post Dlaya Nyoka manana Flora N'wachauke swiyimbeleri leswi va nga tirha na swona i ntsandza vahlayi loko u lava ku ya hi ku swi hlaya hi nga swi hlaya dyambu ri kala ri pela i xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya Xitsonga ku va va humelerisa na ku va va tirhisana na swiyimbeleri swo hambanahambana se va ta va karhi va xiximiwa hikokwalaho ka mintirho ya vona leyi va nga yi tirha eka vunanga bya Xitsonga ku va va hluvukisa vunanga bya Xitsonga kasi xin'wana xiyimbeleri lexi nga tshama xi xiximiwa hi sagwadi leri fanaka i Dr Thomas Chauke laha va nga xiximiwa eka n'hweti ya Sunguti rona lembe ra 2022. Dr Joe Shirimani hi vona va ringanerile ku va va xiximiwa hi sagwadi leriwani loko hi languta xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya Xitsonga ku va va hluvukisa vunanga bya Xitsonga hi ku angarhela sagwadi leriwani ra va fanela naswona swi ringanerile leswaku ri va xiximiwa hi rona Dr Joy Shirimani eka lembe leri va ta tlhela va xiximiwa hi Munghana Lonene eka Xmas 17 Xitsonga Music Award 17 laha va nga ta xiximiwa hi sagwadi ra Living Legend se loko mo languta nkulukumba loyiwani mitirho ya yena i yi kulukumba naswona swi kahle loko va karhi va xiximiwa hi ndlela leyiwani swa tikomba leswaku ri ntirho wa vona kumbe xiave lexi va nga xi tlanga eka vunanga bya hina bya xitsonga